بوفر چلدا پے تے بوفر دے وچ نہ کوئی پرابلم آ گیا تے ڈگ ڈگ ڈگ ڈگ گھتی پے میں کہ ساڈے ویور ڈسٹاپ نہ تھیون ساڈی ڈگ ڈگ ڈگ ڈگ دو تے ایڈو ماشاءاللہ سارے نال سارا چھوٹا جے معصوم جے دوست وی نال کھڑے ساڈے ولاگ دے وچ آ گئے صبح صبح صبح صبح دا نظارہ ہے تے صبح صبح دا کنارہ ہے تے پیارا پیارا ہے تے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے سردی وی وٹ ٹھڈی ہوا لگدی پئی اے ٹھڈی ہوا نا بہوں زیادہ ہے حد تو وی زیادہ ٹھڈی ہوا فیل تھیندی پئی باقی صبح صبح دساں ولاگ سٹارٹ کر گئی دے اج دا ولاگ سٹارٹ ماشاءاللہ ٹرالے تو تھے ٹرالا صبح صبح آ گئے گاؤں دے وچ جتنے بھی یار دوست احباب سنگت ساکو ڈیدے پے یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف دی آواز سلیم کھوکے والا سنگت تے فیس بک پیج کو ڈیدے پے تو اوکو بھی فالو کرے سو اتھا بھی ساڑا ولاگ آندا پیا سی پیارا جے فیس بک پیج دے سلیم کھوکے والے دے اوکو بھی لائک سبسکرائب فالو کر کے تن چار ڈیونڑیاں اوکے سنگت تے باقی راؤ نال نال آج دا ولاگ کریسوں دلچسپ مزیدار خوبصورت جا شروعات پیاری تھئی ہے تے امید ہے کہ اگاں وی پیارا ماحول لگسی کیویں آج دا ولاگ وی آئی پی بنسی نا او لیول دار ولاگ ہوسی آج کیونکہ اج تائیں آکے ولاگ سٹارٹ کر آج میں ولاگ تیرے آکھے دے سٹارٹ کیتے ایویں نا ہن توں آکھ لائک سبسکرائب کر چھوڑو لائک سبسکرائب کر چھوڑو اوکے آئی میرے یار دا کون تھی گیا آئی میرے یار نے آگے لائک سبسکرائب میرے چینل کو کرنا بھولنا نہیں اوکے سنگت باقی راسو نال نال تھوڑا کیبن دے روزی روٹی دا ٹائم دے گی نو بھلا چل دے ہیں باہر دا چل کے دا کو نظارہ دے کے سو اپنے پیارے جائے راسو نال نال سخاوہ ساری ہوئے ہیں ہوا چلی کھڑی ہے ہوا گلے تو ڈس ہوا ٹھڑی ہے نا آج ہوا ٹھڑی ہے آج ہوا سنگت فول ٹھڑی چل دی پئی ہے او تو بیری چیک کرو جھوم دی پئی ہے

سنگت ماشاءاللہ اگاں ٹر پئے آسے اگاں چلے ہیں دے اپنے ماشاءاللہ خوبصورت جے گراؤنڈ دی طرف گراؤنڈ دے وچ لگا ہویا ہے فٹ بال دا میچ باہر دو کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے تے ساڈے اپنے گاؤں دے کھلاڑی ہن تے فٹ بال دا میچ تھیندا پہ میں کہ اپنی احباب سنگت کو دکھاواں ساڈے سرائیکی پیارے پیارے ویوراں کو دکھاواں فٹ بال دا میچ کیسا تھیندا پہ فل فٹ بال دا میچ لگا ہویا ہے دھپی کھیڈ دے پین دھپی بھی کو آدن پر کرکٹ دا میچ ہے اتھو اور دھپی کھیڈ دے پین پرلی سائیڈ دے فٹ بال والے کھڑے تھے دھپی آلے اے فٹ بال آلے ودھن تھے وچ تے دھپی آلے ودھن تھے تے باقی ماشاء اللہ عوام کافی ساری ہے انجوائے کریں دے پین دھپی دا میچ آدھے جنہ لایا ہویا سیں یہ جال وغیرہ تے بڑا ٹورنامنٹ سجائی کھڑے ہیں تے باقی ہاتھ تیریاں کھیں ہیں خیر سنگت باقی فل پروٹوکول لگا پہ سجا پہ جڑے راسو نا لیویں محبتہ کریں دے راسو سپورٹ دیتی کرو اپنی پیاری پیاری ویورہ کو تے آج دا ویلوگ تو کو پسند آسی سارے نظارے پیارے پیارے سرائیکی کلچر دیا سخافتہ ہونی ہیں تے احباب سنگت ایویں جڑے رہیا کرو ڈیکھو ماحول پسند آسی تہاکوں خوبصورت جے نظارے سارے پیارے پیارے۔

باقی ویور تو کو امید ہے کہ ساڑھا ویلاگ پسند آندا پیا سی دھپی دا میچ فٹ بال دا میچ اور کرکٹ دا میچ کرکٹ دی تھی دی پئی ہے پریسٹک بڑی پیاری جائی اور خوبصورت جائی اپنے نظارے ویلیج لائف دے پیارے پیارے تے میں آدھاں کہ کمال ماپ تین سنگت اس سائیڈ سامنے دیدے پہ وینا اس گراؤنڈ ہے سارے کرکٹ والے لگے پین کھیلن دے مست ہیں مست ہیں سنگت سارے تے فل پروٹوکول والا ساڈا ویلاگ بندا پہ تے میں آدھا کہ انشاءاللہ لیوردار اور وی آئی پی ساڈی آباب سنگت سرکی کو پسند آسی سارا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے کوئی غلطی کتائی ہو سی دسن دلو معذرت کرے سو خوبصورت جی ہے ویلاگ ساڈا اپنا پیارا سرائیکی کلچر دا نظارہ نظارے تو امید ہے کہ سارے پسند آندے ہو سن سرائیکی کلچر دے خوبصورت جے اپنا کلچر ہے سرائیکی اپنی آواز ہے سرائیکی سرائیکی کو پروموٹ کریں نے سنگت تے آئی مس یو سرائیکی تے باقی میں نال سپورٹ کیتی کرو تساں فیس بک پیج کو دے دے وے تاؤ کو بھی فالو کر چھوڑا کرو ریکویسٹ دلو ہے تھوڑا برا سپیشل پرسن ہے سلیم کوکھے والا اپنے نظارے پاک ویلیج لائیو دیکھتے کرکٹ دے میچ نال تے خوبصورت جے ولاگ نال ڈیسو اجازتاں